Un tro roedd yna newyn drwg o'r enw Dafydd. Roedd o'n byw mewn carafán mewn coedwig yn bell, bell i ffwrdd. Ac un diwrnod oedd o'n dwnsio wirion o dan y coed, o flaen tanchoes fawr o dân, yn stwffio hyn ar y fferin. Roedd o'n canu ar yr un pryd. Fy nenw ydi Dafydd, a dwi'n hoffi bita fferins! Dwi dewin drwg y dwll i'w mwg a dwi'n marw eisoes Martys! Doedd Dafydd ddim yn gwybod roedd 'na wrach o'r enw Alina yn hedfan uwchben yr goedwig ac roedd hi yn hoffi fferins hefyd. Roedd ganddi drwynor hir fel balnada ac roedd hi'n gallu rhyglu fferins o bell. Pan welodd hi darlun. Mm! Fferins! meddai. Dwi eisiau fferins yna, dwi am fynd i lawr i ofyn i Dafydd a Dewin os wneith o rhannu nhw hefo fi. Felly hedfanodd i lawr ato, ond ateb y Dewin oedd. Na! Ti byth yn rhannu efo fi, so dwi ddim yn rhannu efo chdi! Na! Oedd Lina wrach ddim yn hapus o gwbl. A cheisiai roi sŵn ar Dafydd i droi o far o siocled. Ond roedd Dafydd yn hun clefar, ac fe ddau yn ymladd ac yn ffraeo, a taflu siwrnod at ei gilydd am hir. Yr hen lwybr i bwnc hunanol. Sgrechios Elini. Y mwc i gwirion Baris! Huos Dafydd, tra roedden nhw'n ffraeo, cleifion mochyn eu tu nôl i nhw, a'r Bach yn y fferins i gyd, a rhedeg i ffwrdd. Oi, lle mae fferins fi wedi mynd? meddai Melini. Y mochyn digywilydd 'na oedd o! meddai Dewen. Felly rhedodd y ddau ar ôl y mochyn, gan sgrechian a strymphan. Dy'r mochyn yn y dyn mawr pinc. Gan ollwng rhai o'r fferins ar ei ôl. Felly roedd y dewin ar frach yn gallu dilyn y llwybr o fferins. Wrth y drwch,

A dyma lle oedd mam a dad yn cysgu fewn gwely. A thraed draed bychin maint deg. Yn sticio allan o dan ffraem y gwely. Cai oedd enw'r plentyn oedd bia traed. Ac roedd o yn gorfod cysgu o dan y gwely. Oherwydd doedd 'na ddim lle yna. yn y gwely mawr. Ac roedd o efo ofn yn cysgu yn y gwely bach. Yn ei stafell bach ar ei ben-dy hun. Bechod. Sleifiodd Ewcharch a Thewyn drwg i mewn trw'r ffenest fel dwyn neidach lysfefog.

dewin. Hei, beth sy'n digwydd? meddai a phan welodd ei wyneb hyll nhw. Help! Help! gwaeddodd dros y lle, ond roedden nhw rhy bell i mam a dad cwlad nhw. Cafodd Cai i lecho mewn i cafell ddŵr. Ha ha ha ha ha! Aros di fan'na nes byddan ni'n barod i dy fwyta di!

Dwi'n gwybod, diolch fi! Meddai'r mochyn yn rochiannau'n swnllyd, achos cys oedd o wedi bita gormod o fferins. Dilynwch pawb o'r chwibr papur fferins. At y garreg wen goch a melyn. A gweld cae yn rhedeg i atyn nhw. O, cae! Meddai mam a dad, cariwyd cwt mawr cariadus o mab. O, mam a dad, meddai Cai, rhoi cwtsh mawr yn ôl, a gofyn. O, mam, gai bechdan sosej rwan? meddai'r mochyn y diwedd.